Byddwn yn edrych ar lun yn y rhaglen hon sy'n llawn o symbolaeth grefyddol. Llun cafodd ei beintio gan rywun oedd yn cael ei gydnabod ar y pryd fel arlunydd swyddogol Cymru. Pan peintiodd Gastineau yr olygfa trawiadol hon yn 1842, O'n nhw'n dal i cludo'r nwyddau i goleudy gyda rhaffau a basgedi. Ac wedi dechrau ar y gwaith o adeiladu crisiau carreg fyddai'n cysylltu'r bont gyda graig peryglus. Mae'r llun yn trawsnewid y darn yma o arfordir Sir Fôn ac yn rhoi gwedd arallfydol iddo. Henry Gastineau oedd yr arlunydd. Roedd e'n enwog am ei arddull theatrig a ramantaidd. Yn y llun yma, chi'n gallu weld pethau diddorol iawn, pethau cyffredinol. Mae dynion yn adeiladu, mae môr yn wyllt, mae adar yn symud. Mae holl byd natur yn erbyn dyn, a mae dyn yn ymladd nôl. Hefyd, cofio, mae amser Charles Darwin yw e. So adar a creigiau, maen nhw'n dweud stori arall hefyd. Ond os chi'n dechrau meddwl a da chi dihongli y llun, chi'n gallu weld y goleudy yn codi uwchben y pethau cyffredinol, a mae bryn ei hunan yn dechrau edrych fel Bryn Calfaria. Os chi'n edrych lawr y llun, mae llwybr yn bron fel taith y pererin. gan John Bunyan. Os ti'n edrych fan hyn, ti'n gallu weld tân o'r uffern fan hyn. Dros y bont, mae cadwyni yn cysylltu â dynion. Yn un ffordd, maen nhw'n mynd dros y cam peryglus iawn. Mae llun yn gweithio ar nifer o lefelau. Mae cyffredinol, mae geological, mae tywydd, a mae rhyw neges tu ôl y llun. Mae rhyw reges am y gobaith, yr oes Fictoriaidd. Mae goleudy yn islawdd ar yr arfordir orllewinol yn Nisgybee, ac mae'r arlunydd Rob Piercy wedi dod yma i'w darlunio. Mae Rob yn enwog am beintio tirluniau sy'n darlunio pensaernïaeth, cregiau a chlogwyni. Mae ef ei hun Yn ddringwr medrus. Shwt mae e'n dod at y testun? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ista edrych a dwi 'di ga'l ryw flas ar y lle hefyd wst ti, ti'n gwybod y gwynt, gwylanod. Mae rhywbeth pwysig yn y perthynas ti gyda Cregau on'd yw e? Mi ddechreuais i ddringo mewn ffordd cyn peintio. So o'n i'n dringo yn fynydda yn Sarney a mi nesh i i adnabod y mynyddoedd, y creigia, o'n i'n dringo efo rhaff ag yn y blaen. Dwi 'di dod i adnabod teimlad y graig felly a ond rŵan wrth gwrs dwi'n peintio nhw. M-hm. A dwi'n dwi'n dwi'n teimlo bod y blynyddoedd dwi wedi bod wrthi'n dringo creigia ag yn cerddad drostyn nhw yn bwrw ffrwyth felly mewn ffordd felly ynde efo'r gwaith. Ie ie ie dwi'n deall ie. Mae gynna i ryw dwi wrth fy modd efo efo creigia a'r patryma ag yn y blaen ynde. Mae daeareg fan hyn yn wahanol. Wel fel arfer os ydw i dw i'n peintio yn y mynyddoedd fel ti'n gwbo. Hmm. Rhan fwya'r amsar ma'r daeareg y graig ar y mynydd lot mwy syml wsti. Hmm. Ond fan hyn ma'n hollol wahanol wrth gwrs ma' Sir Fôn creigiau hen hen hen yma. A god o tan yn i fan hyn ma' na enghraifft anhygoel o blygu efo gwres dros miliynau o flynyddoedd yn ôl ynde. Um, a dwi wedi dringo dringfa o'r enw Mousetrap. A mae rhai o'r dringfeydd, mae angen cwch.
Mae chwilio o gwmpas y creigiau yma yn mynnu sgiliau lliwio da. Tra bod Rob yn bwrw mlaen, Dwi'n mynd i gerdded lawr y grisiau carreg, 400 ohonyn nhw gyda llaw, ac ar draws y Bont Cadwyn er mwyn mynd yn nes at y goleudy. Cafodd gannoedd o llongau eu dryllio yn y dyfroedd garw o gwmpas Aneslawd cyn adeiladu'r goleudy yma. A dyma siart sy'n dangos ychydig o'r rhai a gollwyd. Ond roedd y peryglon a wynebwy wrth codi'r goleudy yn enbyd hefyd. Mae'n lle peryglus, ond mae e hefyd yn lle cyffrous, a does dim rhyfedd bod arlunwyr yn cael eu denu yma, fel yr arlunydd ifanc Stuart Byrne, sy'n byw gerllaw yng Nghaergybi. Mae gwaith celf Stuart o dan ddylanwad rhai o nodweddion y dref enedigol. Mae porthladd a'r orsaf trên yn cynnig cyfoeth o destunau ar gyfer eu cerfluniau a'u peintiadau. Mae Stewart yn defnyddio'i lyfr braslunio yn gyffredin i adeiladu cof o'r lleoliad. Tra bod e'n paratoi nodiadau, mae Rob yn arlunio manylion i hoff destun, sef y Creigiau. Nid peth hawdd yw peidio yn yr awyr agored, mae'n cynnig tipyn o sialens i'r arlunydd.
wedi sylwi bod ti'n creu rhyw desg fan hyn, desg naturiol yeah. allan o cerig. Mae'n edrych yn teimlo bach yn lletwith, cos Mae gwely di yn tu ôl ti. Shw- shwt i manejo gyda'r sefyllfa? Yn jyst symud nôl ac ymlaen t'wo' a ca'l gwahanol fath o syniada o wrth sbio a petha so a jyst jyst dw- jys mae'n dŵad yn naturiol. Ti'n tueddu i codi fyny yr egni o'r yy awyrgylch? O ie t'wo' dŵad allan yma a drawing a painting a petha ma'n jyst egni yn dŵad naturiol i chdi. Hmm. T'wod i peintio allan a petha. Mae'n rhywbeth, you know, oh, you know. Ie, ie, yn sbardro ti. Shwt mae'r fflin ti wedi dechrau nawr yn, uh, yn ffitio fewn gyda'r syniad Gastineau? Wel, mae Gastineau, dwi'n teimlo fod o gwaith o'n mwy crefydd, fel lliwiau a phethau, ti'n fel gwyn. Ond uh, dwi'n teimlo rhaid i fi peintio a droio mwy gyflym mm. na Gastineau. Mae yna gwahanol fath o hmm. egni mm. sydd yn y gwaith a pethau. Diddorol beth ti'n dweud am um, Gastineau a crefydd, cos uh, na beth wy'n sylwi yn y gwaith Gastineau mm. hefyd. Beth am uh, gweithio yn y, yn y llyfr? Sut ti'n managio fyny? Ti'n gweithio fan hyn yn y llyfr? O ie, ie, dwi'n...
Um, dwi'n gwneud gwahanol fatha o, um, o drawings. Ti'n wedi fy nodiadau heddi?
Mm, do.
Mae bras llyfr hwn yn cynnwys bob math o ddeunydd a rhywbeth sy'n edrych yn debyg i driog.
Dwi'n sylwi bod y llyfr yn, wel, mae fel rhyw cerflun ei hunan on'd yw e? Mae rhywbeth waha- ar wahân on'd yw e? Mae mae... Beth ti'n defnyddio fan 'yn? Dwi'n jyst defnyddio gwahanol fath o defnyddio 'c'os dwi'n hoffi defnyddio du a petha petha hen t'wod. A beth yw hwn?
Bitumen ydi o.
Bitumen beth yw 'wn? Bitumen tar sy'n defnyddio ar y toiu. Pam ti'n defnyddio fe? Wel tar dwi'n yn toiwr. Cofio pethe fel 'na? Cofio petha pan o'n i'n bach yn gweithio efo tad so... Jiw jiw. ...a jyst defnyddio stwff. A ma'n rwbeth neis i defnyddio.
Nid darlunwyr yn unig sy'n cael eu swyno gan Ynys Lawd, mae miloedd o dwristiaid yn dod 'ma bob blwyddyn. Y goleudy yw'r brif atyniad, ac mae'n wir annhebyg y dawn nhw o hyd i Gastenau fan hyn. Ond, Os am lu ni fynd adre, mae yna dduwies amrywiol ar werth yn y siop fach yn y maes parcio. Mae dyfrliw yn arbennig o effeithiol ar gyfer darlunio'r tywydd a'r môr. Mae'n gyfrwng sy'n cyd-fynd â hinsawdd yr arfordir.
Robert, uh, sio ti'n defnyddio lliw naw yn sgil o'r uh, llun gastyn o, ti'n naid rhywbeth wahanol? Wel, i ddau gwir, drawing di hwn mwy na llun wedi beintio, felly dwi wedi gwneud y gwaith sylfaenol yn barod, a wedyn just washes o liw eitha informal eitha rhydd gadal y paent neud be' mae isio bron iawn. Hmm. Ar ôl weld ei waith o mae'n amlwg bo fi'n defnyddio palet lot fwy cyfyngedig felly ddim hmm. mwy na ryw dri lliw fan hyn wrth gwrs yeah. ynde. Wel mae digon ond yw rili. Really? Oedd y tryddadiad yn dyfliw i defnyddio palet eitha'r uh, bach yndyw e? Yeah. Eitha cyfyng. O, ond um, arlunydd stiwdio dwi mwyn a dim byd i ddweud gwir, ac dwi'n tueddu i weithio reit sydyn, canolbwyntio ar y drawing allan yn y maes, felly mynd i'n ôl i mewn i'r stiwdio a fanna gweithio ar lliw, a dwi'n gweld hwn yn lun dipyn mwy lliwgar yn orffenedig felly. Mm. Bydd ar y hmm. papur yma. Ac wrth gwrs mae o'n bapur yym papur neud efo llaw mae o'n gry ofnadwy a mae e'n weithio. Mae'n drwm. Dwi'n cymeryd na llun olew ydi llun gastyn yy lly.
Na dwi ddim yn meddwl.
Mae'n edrych fel olew ond pan ti'n mel- reit agos yn amlwg i fi anyway edrych i fi fel difrlyw. O reit dwi 'di gwel'... Ond mae difrlyw enfawr rhaid i fi weud. O reit sy'n anghyffredin. Mae dyfrlyw gwych gastyn nhw yng nghasgliad peintiadau a llyfrgell genedlaethol. Mae cyfansoddiad y llun yn, yn diddorol iawn. Chi'n mynd fiwn i'r llun fel rhyw, rhywbeth ar y gwynt, fel yr adar. Chi, chi'n bron yn teimlo fel ti yn hedfan fiwn y llun. Mae'n, mae'n, mae'n cymryd chi fiwn. A mae'n diddorol y ffordd mae Garth Sunu yn defnyddio y golau yn y llun i creu effaith hefyd. Beth mae'n wneud mwy llwyddiannus i fi yw y goleuni yn dod lawr o'r nefoedd trwy'r cwmwlau i creu Cysgod bron fan hyn, ond creu rhyw golau llachar fan hyn ar y prif pwynt yw'r llun. Mae Gasuno yn defnyddio llun fel hyn weithiau fel calling card i dangos y sgiliau mae fe'n gallu wneud bobl, pethau, adeilad, adar, môr, cerrig. Weithiau mae'r lliwi yma yn edrych yn eitha' eithafol, ond os edrychwch chi yn fanwl at y môr, fe welwch chi nhw.
I fi, y holl sîn gas yno yn cysylltu gyda Darwin, yr evolution, y cregiau, y fossils, y pethau fel yna. So, ti'n teimlo unrhyw beth am yr amser, yr oes, Pan ti'n gweithio gyda'r creigiau? Ti'n iawn ynde a na- tipyn bach o Philistine ydw i ddeu gwir... Ie? ...yn y bôn ynde? Ie. Na na i... A pagan approach. Ie ryw arlunydd eitha syml ydw i gin-i ofn ynde? Na i'n ista ddim mwyn'au bod allan yn awyr iach... Ie. ...na finnau'n peintio ac i ddeu gwir ma' 'di bod erioed i fi yn blesar Y funud ydw i'n dechrau peintio, dwi'n ymlacio'n llwyr. Yn y bôn, dyna pam ydw i'n peintio.
Yn fy marn i, mae Rob yn ddiymhongar ynglŷn â'i waith. Mae ganddo sgiliau technegol gwych a'r gallu i ddogfennu'n fanwl. Mae creigiau yn sefyll ac yn gadarn. Mae môr yn symud yn berwi. A mae mor yn anodd i delio gyda, fel arlunydd.
Stuart, ti wedi dechrau defnyddio lliw nawr, ond mae'n lliwio yn grêt. Nawr, beth yw cam nesa? Wel, y cam nesa rwan, dwi eisiau symud mwy tua o 2D i 3D, so Ie. defnyddio fel p- g- fel polystyrene, plaster, bitumen a pethe fel 'na, so defnyddio stwff, so. Nôl yn y stiwdio?
Nôl yn y stiwdio fydd hyn. Mae dechrau, mae pethau yn dechrau uh, twy mo. O ie, fydd, yeah. fydd, on, fydd on rhywbeth gwahanol, so.
Roedd Stuart wedi gadael mewn da bryd. Ond bydd rhaid i mi roi help llaw i Rob cludo'r cyfarpr i le sych wrth i tywydd droi yn arw. Cododd y dydd nesaf yn braf. Ac mi es i lawr i Borthmadog, lle mae Oriel Gelf Rob. O'n i am fraslunio'r porthladd, cyn taro mewn i'r stiwdio i weld shwt oedd y llun yn dod yn ei flaen. Mae'r llun yn byw i Okai nawr.
Dwi'n teimlo rywsut bod angan mwy o yym yy gyfo- gyfoeth o liw yno fo a gyfoeth hefyd o o o o hansawdd y llun, mwy o dexture yn dod allan felly. Mae Oriel Gelf Rob yn llwyddiannus iawn ac mae e'n gwerthu tipyn o'i luniau. Roedd Gastineau yn arlunydd masnachol lliwyrchus hefyd. Yngrafwr oedd Gastineau cyn iddo fynd yn arlunydd. Roedd yngrafu yn ffordd poblogaidd iawn i creu lluniau cyn oes ffotograffaidd. Mae dros 200 o'r ddarluniau Gastineau wedi eu cyhoeddi mewn llyfr o'r enw Wales Illustrated. Roedd ei luniau i'w gweld bron ym mhob cartref yng Nghymru. Arlunydd crwydrol oedd Gastineau. Ydy teithio yn chwarae ran bwysig yn gwaith Rob? Mae teithio'n bwysig i fi. Ar wahân i'r ffaith bod fi'n mwynhau teithio i ddechrau, full stop 'de, mae'n bleser braf fedru cymysgu yn ffordd o fyw, yn lifestyle i mewn ffordd fel mynyddwr ac hefyd cymysgu y y ffaith bod fi'n yn ennill bywoliaeth allan o'r un peth. Be' ti'n meddwl am y syniad os ti'n edrych at rhywbeth i darlunio, ti'n edrych yn mwy gryf ac yn mwy Yn y ffordd mwy penderfynol, ti'n ti'n gallu ti'n cael mwy allan o edrych os ti'n darlunio. Be' sy'n digwydd wrth gwrs, wrth deithio, wrth fynd i weld y llefydd gwahanol 'ma, mynyddoedd, creigiau ac yn y blaen felly ynde, ma' rywun yn dechra dydi, i ga'l ryw fath o bictiwr Yn y meddwl i mae ginnai bron iawn fatha rhyw llyfrgell o fformiwlas beth sy'n mynd i ddigwydd pan mae'r cwmwl yma yn clirio, pan mae'r haen dod lawr, ac mae'n digwydd rŵan. Dwi, yn y meddwl i, dwi isio creu rhywbeth yn yr awyr yn fan hyn, dwi 'di twllu fo'n barod, ac y gam nesa ŵan fydd i chwarae gwmpas, mynd bach o sgwrio ag yn y blaen, a gweithio arno fo, goleuo rhan o'r awyr, ac y ffaith bod fi'n gallu neud hyn dwi'n meddwl, ydy yr am fy mod i wedi teithio dwi fatha ryw artisan mwy na artist weithia'. Ma' ginnai'r y y côr 'ma. Medrai'm cofio enw pobol sy'n byw drws nesa weithia'. A weithia' yn drysu henwa m- ym mhlant ond weithia' efo petha gweledol ma' ginnai go da ynde? Fe- fydda 'ma chwarel fyn 'yn ma' chwarel fyn 'yn yn... Ie ie. ...diddorol iawn i fi achos ma' nw wedi adeiladu y holl peth allan o'r llefydd sy'n dod a... Yndi. ...o site ei hunan safle ei hunan. M- ma' mor hawdd datblygu llun gormod felly dwi isio bod yn ofalus iawn bo' fi'm yn colli yr y contrast sy 'na rhwng y goleudy a'r cefndir. Dwi 'di dwi 'di anybyddu'n llwyr y môr a'r awyr yn y llun yma, oherwydd dwi isio canolbwyntio ar yr ynys ei hun. Roedd yn amser i mi fynd lan i Sir Fôn i weld ein harlunydd arall. Mae'r Caergybi yn cysylltu Cymru gyda'r Iwerddon ac yn cysylltu ni gyda gwaith creadigol Stuart. Mae'r garej yn ymyl y cartre yn berwi gyda chreadigrwydd. Mae Stewart yn cymysg gitar ac yn ei ddefnyddio fel paent du. Stwff digon peryglus, yr olwg. Hefyd mae'n rhwygo deunydd pacio i greu adeiladwaith ac yn dal y cyfan at ei gilydd gyda bitumen.

Ti'w' mae'n dod nawr. O mae'n dechre pwsio mlaen. Ie. Mae'n dechre pwsio mlaen i gwahanol llefydd so. So beth sy'n digwydd nawr jyst yy dweud i fi nawr beth yw'r syniad am beth ti wedi neud yn barod? Wel dwi isio dod allan rŵan. Hmm. 'C'os dwi 'di roid yr llun oeddwn i'n gwneud yn South Stack i lawr a wedyn yy jys glwio lawr i'r pren a wedyn yy rhoid gwahanol fatha defnyddio So ti'n defnyddio polystyrene fan hyn? Polystyrene. Tar?
Tar bitumen.
Pitch, paint hefyd? Mhm. Beth am y gwelyau dy hunan? Ti ddim yn gallu gadael yr allan. Mae'n edrych, wel, fi'n edrych lawr at hwn. Ie. Mae'n edrych dros at y... Mwy... At y gwelyau di. Wel, dwi'n teimlo mwy fod yn focal point yn y gwaith. Focal point y gwaith. Focal point.
Ie. Ond mae'n mynd yn ffwrdd o painting ond yw e, fel flat surface... Ie. ...fel delwedd, fel rhywbeth ffug, i rhywbeth go iawn, gyda bywyd ei hunan. Building up on new discoveries a a jyst gweithio allan a jyst meddwl hefyd a ca'l hwyl. Yy dwi isio pobol pan ma' nw'n sbio ar y gwaith fi dwi isio n'w twtshio do dwi isio n'w teimlo fod n'w yna t'od yn y gwaith so rwbath real reality so. Beth mae polystyrene yn cynnig ti? Wel ma'r siape 'na'n barod i defnyddio a wedyn manipulatio'r siape i gwneud pethe eryll. Hmm.

Ella dwi 'di defnyddio mewn... Hmm. ...oes arall so.
Mae 'na arleuddau arall ar Sir Fôn wrth gwrs. Ynys Seriol yw un ohonynt. Es i gyda'r wawr i dynnu llun, a ches i fy swyno gan yr olygfa ysbrydol bron. Rwy'n sicr y byddai Stuart wedi'i mwynhau.
Reit, dwi isio gwlychu gwyneb y papur i gyd. Mae'n hanfodol bod fi'n wneud o i gyd, wrth gwrs, neu, mm. neu, neu fydd y papur yn, yn mynd i bob man. Os na adael un rhan yma'n sych, um, Reit felly y part pwysica ŵan o dan hyn i fyny ma' 'na bob math o gerrig mân pan ai sgwrio hwn ŵan efalla fydd siâp rhein yn dod trwodd dwi'm yn gwbo. Reit yma acw ti gweld gwynab y papur yn dechra codi. Ma' hwn yn edrych fel proses hollol dinistriol ond mae'n anfodol i proses creadigol. Dwi'n teimlo ar adega bo' fi'n colli gwyn y papur sydd yn yn beth traddodiadol iawn i fod mewn ll- mewn dyfrlliw. Ma' ma'n digwydd yn fan hyn ŵan ma'n dod yn o leia. Ti'n ga'l mwy o gole fan 'yn hefyd on'd wyt? O! Ma'n dechra dŵad ŵan ma' fi'n teimlo'r papur yn codi. Ma'n digwydd yn y top yn fan hyn ŵan. Ti ddim yn disgwyl rwbeth fel 'yn yn edrych ar llun ti ar ôl ma' llun wedi gorffen

Yn dal y foment, dal yr eiliad. Ond dydi symud ymlaen o rywbeth sy'n papur a jyst drawing a symud ymlaen i rywbeth ti'n gallu sbio arno a gwahanol, sy'n sefyll allan, ti'n gallu gweld trwyddo a pethau, so rhywbeth sy'n sy'n dda i sbio arno dwi'n meddwl. Mae yn yndyw e? Mae fel profiad ei hunan, fel bod allan yn yr awyr yndyw e? A dwi'n teimlo fel aderyn yn hedfan dros y top. Dwi dwi isio pobl i sbio sut ma nhw'n sbio arno, dwi'm isio dweud wel... Beth yw e? Ie, beth ydy o, ma hwn yn yn islawd a o ie, mae'n edrych fel yn islawd. So rhywbeth o dychymyg. A dyma lun mwy traddodiadol. Dwi'n sylwi fod Ti'n defnyddio lliwiau gryf fan hyn a mae gwyrdd wahanol bron melyn fan hyn hefyd. So mae'r lliwiau yn dechrau gweithio gyda'n gilydd yn gallu siarad gyda'n gilydd. Yym so ti'n creu rhyw dynamic yn y llun nawr. Dwi'n cofio pan oedd e'n gweithio allan yn y maes efo'r yr sketch cynta un, wel hwn oedd wrth gwrs. O'n i'n trafod bod 'na drawing mwy ne' lai efo chydig bach o liw arno fo ac O'n i'n hoff iawn o mynd yn ôl i'r stiwdio a gweithio a dyma be o'n i'n anelu at i ga'l y lliwia cry yma fel ma Gastino di neud... Hmm. ...yn ei waith o felly. Mae rhyw lot mwy o drama yn y llun na oedd e. Yn teimlo o'dd o'n tueddu o chydig bach rhy picturesque rywsud ag O'n i'n teimlo bod angen rhoi fwy o, o, o ddrama mewn yn y llun.
Mae Rob wedi dal awyrgell atmosfferig unigryw yn islawd. Ac mae Stuart wedi creu celf diddorol iawn a darn newydd o dir. Mae Anislawd yn lleoliad trawiadol